Hinaafamuun kee, waanyamuun kee, dadhabamuun kee immoo guddina ta'uu hin dagatin. Gadhee fi gadii namaa namni quba hin qabu. Hinaafuufuu namni hin dhageenye isaa dura wanni si duuba haasa'anii fi waan ati dura jirtuu fi waan si duuba jiraniif si duubaa wacani. Osoo ati duuba jiraattee suma hin argani. Ati mul'annaan si dadhabani. Kadhattuu fi maraattuu namni hinaafu jiraa duniyaa tanarra hin jiru. Haadhatu ilmaa du'aa'ii godhee Allaahumma ij'al ibnii mahsuudan laa marhuuman jette. Yaa Rabbi ilma kiyya kana ka namni isa hinaafu, ka namni isa waanyu, ka namni isa dadhabu naa godhi. Ka namni laa marhuuman jechuun ka namni rahmata isaa kadhatuu miti. Yaa miskiina Rabbi rahmata isaa haa godhu osoo hin taane mucaan kun kaleessuma gadii kana keessa ture maaltu tulluu fi tabba mul'inaa guddinaa kana gubbaa baase jedhee namni hinaafu ta'i naa godhi jette haati. Muka firee qabu namni dhakaan darbata. Guddachuun kee gaafa eegalu, mul'achuun kee gaafa eegalu wacatu si baay'ata jala kanaa sitti wacama. Hojiin kee sun qalbii irratti dhiibbaa qabaataa jira jechuudha.

nama ajaa'ibaa tahuu yoo barbaadde wayta waliin raftan jechuudha dawaa kanatti fayyadami. Dawaa kana culamaa'iin Islaamaa kara dawaa afurtamii sadihii himanii an ammootu sadihima sii hima. Sadiinuma tanatti fayyadimi sa- fayyadami. Akkam akkam goota isa duraa alhabbatu sawdaa absuudaa gurraacha kana hin beeytanii miti absuudaa gurraacha kana fuuta. Watudiifuhu ilaa kiiloo casal abyad

danfiftee wayta qajeelatti daimaa fi absuudaan kuni wal fudhateetiniin jedhe ganamaa fi galgala fal'aana lama lama milcaqaa lama lama nyaat tabaarakallah fi ganama subii osoo waan takka nyaatin milcaqaa lama galgala illee wayta raftu eeguma waa nyaatteetiniin jettee wayta raftu milcaqaa lamaa nyaatta ajaa'iba agarta leencuma nama godhaa jedhan korma bareedu baarakallah fi tokko isa kana isinii galeemii kun Absuudaa kiiloo tokko, daima kiiloo tokko walitti dabalta, ibidda irratti danfifta, eegasii ganamaa fi galgala nyaattaa jechu takka jettee naa qabatta baarakallahu fiik. Inni lammaffaa habbatul baraka ammallee absuudaa kiiloo tokko fuuta. Absuudaa amma fuutu kana akkam goota hin daayita qajeelatti daayitee harcee goota jechu. Feetu maashina waa daaku kana hallaaxaa ka arabni jettuun kana feetu kanaan daayita. Akka barbaaddetti daaki ati. Feetu tumi akka ammootuu bunaatti. Absuudaa kiiloo tokkoo akkasitti tumtee Ammallee daima reef isiniin jedhe san daimuma adii saniin walitti dabalta. Isinii galaa miti? Amma waan biroo irra dabalta ammootuu kanarratti. Watudiifu ilayha arba'a malaaciq min assamn albaladii. Dhadhaa dhadhaa horii qulqulluu dhadhaa horii qulqulluu fal'aana afurii itti dabalta. dayma kiiloo tokko, absuudaa kiiloo tokko ka daakkame, fal'aana ammootu dhadhaa horii qulqulluu fal'aana afurii itti dabalta. San booda guyyaa sadiif akkasumatti itti qadaaddee dhiifta. Guyyaa sadii itti qadaattee dhiiftee gaafa barii guyyaa afraffaa ofirraa fal'aana sadi sadiin ganama sadi galgala sadi akkasitti nyaataa wataraa ajaba alcujaab. Agartee leencuma taateetiniin gadi baata obboleessa kiyya baarakallah fiik. Kuni waan miidhaa qabullee miti. Maaliif daymillee waan dhiiga adii jabeessurraayi. Yuqawwi almanaa'a. Absuudaan akkasi yuqawwi almanaa'a. Dhadhaan akkasi. Kuni wayta walitti deebi'eetiniin jedhame nama ijaaramaa leencuma godhee gad si baasa jechuudha. Itti fayyadami waan takka birrii takka sirraa fudhataa hin jiru waan taateef itti fayyadami ilaali. Inni sadaffaa akkam goota ammallee habbatu sawdaa. Absuudarraa fagaataa hin jiru. Absuuda fal'aana sadihii fuuta amma kanarratti. Kan sadaffaa kanarratti fal'aana sadihii fuuta. Ka feeteen fayyadamta sadiin kana keessaa. Fal'aana sadihii fuuta watahduru sab'a beed sab'a beeydaat killee torbaa fuuta. Killee torba ta lukkuu gartanii ta lukkuu ta amma yookaan laal maashinaan afuufaniitiin dhaltu tanaa miti. Killee noormaala tama akka biyya teennaa tana gartanii tama ufiin lukkuun dhaltu tana. ta akkanaa killee torbaa fuutee absuudaa kana fal'aana sadihii fuutee killee tana akkam goota killee boora keessaa san killee boora keessaa sanii fi absuudaa kana walitti dabalta wayta walitti dabalteetiniin jette ammallee zayta zaytuuniin maankaa lamaa itti dabalta zayta zaytuuniin milcaqaa sadihii itti dabalta milcaqaa lamaa itti dabalta baarakallah fiik milcaqaa sadihii miti milcaqaa lama itti dabalta zayta zaytuuniin wayta walitti dabaltee akkasitti qajeelatti tolchiteetiniin jette bultii kudha shan walakkaa ji'aa nyaatta kunillee waan ajaa'ibaati waan akkaan ammootu dhiira leenca godheetumaan lafa kaahaatti jedha. Baarakallahu fiikum isinii gale jedheetiniin yaada kadhumaa kun killee torba fuuta killee torbaa fuute tana boora keessaa san qofa ta- itti hajjamnu jechuudha boora keessaa san in fuuta zayita zayituuniin maankaa lamaa itti dabaltaa absuudaa, milcaqaa, fal'aana sadihii itti dabalta, qajeelatti walitti ammoo tu dabalta, eegasii ammoo tu bultii kudha shaniif nyaadha. Garaagarummaa duraaniitii fi garaagarummaa eega waan an sitti hime kana fayyadamtee laali atummaan ufii keetii murteessi siin jedha. An amma wayta dubbadhu nama hedduutu viidiyoo kana arga. Ati wayta itti fayyadamtu nam tokko arguu hin danda'u. Ufii keetii itti fayyadamii laali. waa'ee be- namni ebiluu bara waan akkanaa fayyadame namni siin jedha dawaa qulqulluudha kun waan uumaan rabbi uumeetiin hin jedhu si galaa miti yoo barbaadde jaartii teetittuu nimin isinii galaa miti akkasii itti fayyadama. kana ifirraa eegi dubartii jaan kanatti hin dhiyaatin rabbi sirraa haa qabu ilma dhiiraatiin baana qaala ba'adu arab garii arabaa tokkootu dhaamsa ilma isaatiif dhaame laa tunkihu min annisaa sitta ilma kiyya jeen fuudha geessee mi'ee fuudhu feetaa mi abbaa kiyya ee dubartii jahan kana firraa eegi jeen ittin dhiyaatin jeen ta amala jahan kana qabdu tami isiin jennaan anaanaa fi mannaanaa hannaanaa haddaaqaa barraaqaa shaddaaqaa Dubartii bifa jaan tana qabdu firraa eegii jeen. Maal jechuu? Annaanaa jechuun maali? Asiin na dhukkuba. Arraa asiin na dhukkuba. Hay. Laaqana gootee mee laaqana hin goone arra na dhukkuba. Bakka tanaa na dhukkuba. Ilkee takka na dhukkuba. Asiin na dhukkuba. Manni huccuun isii tuun ifiifachi teessi. Huccuun inni ganama kaayee silaa dalagaa kute tasaatis hin dhiqamne tasiitis hin dhiqa akkana uma jette oggaa Kanaan na dhukkuba. Maarree santu na dhukkuba. Annaanaa janiin. Haakima na geessi. Asiin na dhukkuba. Yeroo hunda dhukkubuma himatti. Musiibaa rabbi isinirraa qabu. Ittiin dhiyaatin dubartii kanaa jechuun. Yeroo hunda anii nama himatti. Mana nyaataa ta'es. Mataa asii. Gammachuma raraan konni hiraar malee. Mataa kana hiitee ta'assuba raasaa. Hidhaa. Gixxim gooti galgala hoggaanni alarraa dhufe akkanatti asiin hidhaa hiite mataan isii hidhuma yeroo hundaa. Rabbi sirraa haa qabu. Dubartii kanaa jira. Yeroo hundaa'uu hiraaruma tan deemtuun. Haaya lama dabarra. Mannaanaa. Mannaanaan maali? akkana sii godhee jaarsatta waa himattu sii jechaan bar akkana ta'e an sii jechaan bar nama meeqa dhiisee sitti heerume an sii jechaan bar warra keenyaan akkanatti si malee jee akkana godhe mannaana qarshii yoo si kannite hirriibni keen jiru ati yoonii fi maallaqa xiqqisho si kannite saniin si arrabsiti yaa bo rabbi sinirraa qabu mannaana himattu yeroo hunda sitti himatti Waan sii goote takka hin hambiftu. Kana sii godhee, sii jecha kana ta'ee, sii jecha wanni kanaa na mudattee, ani rakkoon mannaanaa jedhaniin. Fa'altu li'ajlika kadha wa kadha wa kadha. Galgala hoggaa teessu miskiinni qahri rijaal. Sanuu namni hoggaa waa sii godhe sitti himatu si bira taa'ee musiibaan. Ha? Haaya tuni lammaffaadha rabbi isinirraa haa qabu. Sadaffaan hannaanaa. yoo si dura heerumtee eega isiin heerumte ati rabbi si kaasee yaani rabbiin walitti isin fidee fuute jaarsuma sii ka duraa san haaree jaalachuu eegalti hannaana jaarsa isii joollee isii kan jaarsa biraa irraa qabdu ilmaan isii hannaana kalaas waan dabre Jaarsa isiitiif hawwiti. Way jaarsi kiyya san yoo du'ee jiraates he ni du'e malee bar dhiira akka isaa takkaa hin agarre yeruma aarte irraa hannaana yeroo hunda kanuma dubbatti. Ilmaan kiyya mana keessa hoggaa ol seene amma hoggaanni alarraa ol seene fuudhanii ol fuudhan hojji jiran fakkeenya nama biyya arabaa jiru haa jennu. Ilmaan isii biyyarraa qabdi Oromiyaa irraa. As hojji jiran. Yaroo inni dalagaa irraa dhufee silaa ol seene ilmaan kiyyaan yaade. Joollee tiyyaa, joollee tiyyaa akkana, hannaana, waan biraan qabdu. Kanuma hojiin isii. Kalaas. Yoo gartee tan si dura infineerumin fuutee sonna taates abbaa kiyyaan yaade, ummaa tiyyaan yaade, obboleessa kiyyaan yaade, obboleettii tiyyaan yaade. Mm. Sammuu tanumaan si oowwifti yeroo hundaa'u hannaanaa jaaniin waan si duraatiif musiibatunis si galtee keessaafuu irra hedduun dubartiin ma heerumtee isii baatee fafuutaa yeroo amma jirru kana keessatti kanuma duraa san faarsite hoggaa olte haaya bira kuti ifirraa eegi jechuttiin jira bifa tana ta qabdu meeqaffaa jira afraffaa seenuuf afraffaan haddaaqaa Hmm. waan duk- sun magaalaa yoo hojii dhayte dahaba yoo geelee si irra garte dukkaana dhaytee waa agarte kanaas biti kanaas biti kanaas na feesisa kanaas niin barbaada jaarsa siin qabu banni beeyti dahaba kanaas biti uffata kanaas biti haddaaqaa jedhan ijjisii guta kan quuftu ijjisii tanas biti Saniis miti, kanaas miti, musiibaa. Musiibaa ajaa'ibaati. Rabbi sirraa haa qabu tuniis. Taa akhiraa? Haa, akhira geenye? Laa. Haaya, anaanaa, mannaanaa jenne. Hannaanaa, haddaaqaa irra jirraa, barraaqa ammaa. Barraaqaan daawwitii duraan kaatu. Yeroo hunda haa if dura teeyseetuma yeroo hunda hmm, rifeensuma kana galti teeysee fuuluma kana waa ofirra guurti. Hmm, daawwitii duras teeysee kanaas tolchitee asiis qabdee asiis qabdee nyaanni bilchaatee quban qabdu. Mana tolchaa quban qabdu. barraaqaa jedhaniin ifumarraa daleeydi tun mataa isii malee siis quban qabdu yeroo kana daawwitiin iflaattis meeqaan na jaalataa baruma jetti isiin yeroo hundaa'u musiibaa bara yeroo hunda ifirraa dalagu ifuma tajaajilu qaamuma isii qofa eegu haaluma takkanaatii jira jechuudha yeroo hundaa'u jechuudha kalaas

Haya. Nyaataas kophaa malee nyaattu barraaqaan sun. Nyaannis jaarsa dheeydu. Jaarsi osoo alarraan dhufne nyaatti. Akkuma ifirraa dheeydu sanitti nyaataas kophaa sii malee nyaattu. Waa hundaa kophaa.